پتہ نی چہرہ تہاکوں میڈا لال نظردا پیا ہوسی غالبا امید ہے کہ لال نظردا پیا ہوسی کیونکہ ویور اندر اندھیرا ہوندا نا باہر والی سائیڈ تے روشنی زیادہ ہوندی دھوپ دی فیلنگ دی وجہ توں کر کے نا اس کر چہرہ چہرہ لال نظردا ہے چلو کوئی گال نہیں اللہ خیر کریسی ویڈیو بنینے ویڈیو دی طرف آنے خوبصورت جے سریکی ولاگ دی طرف اج دا ویور ولاگ کریسوں دلچسپ خوبصورت جیاں اج سارے کو ڈو پوائنٹ ان ڈو پوائنٹ کرنے ڈو پوائنٹ ہی اج ولاگ دے نہ کریسوں تے ماشاءاللہ کو کھوکھے دے دس آ گیا سے تساں دے دے پہ یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا اور جتنے بھی ساڑی سنگت یار دوست احباب ساڑے چینل تے نویں نویں تا دل محبت کرنا لے ہیں جلدی جلدی ساڑا چینل سبسکرائب کر گئے سبسکرائب کرن دو بعد ساڑا فیس بک پیج سلیم کھوکھے والا کو بھی فالو کرے سو فالو کرے سو محبت کرے سو ساڑے نال ویڈیو ساڈی واچ کریسو تاں دل توں شکر گزار ہیں ہک پیارا جا کمنٹ کر ڈیسو پیارا جا کمنٹ کرن توں بعد تاکوں ڈکھیسو اساں اج دا ساڈا خوبصورت جے سریکی ولاگ کیونکہ اج دے خوبصورت دے ولاگ دے وچ تاکوں خوبصورت جیاں چیزاں اور اچھیاں چیزاں دکھاون دی کوشش کریسو ڈو کم ہیں ڈو کم جو تساں پسند کرنے کیڑا کم تاکوں پسند ہے تے ویڈیو ساڈی لائک کریسو سبسکرائب کریسو محبت کریسو محبت کریسوں محبت کرن تو بعد تاکو خبصورت جس طرح کی ویلاگ ڈکھیسوں کیونکہ بھرا تو اللہ سپیشل پرسن ہے ایکو جتنی بھی سپورٹ کریسو تو ڈی ضائع کہنا ویسی کیتی ہوئی زندگی بخیر ویلاگ دی طرف چل دے ہیں ویور گل انج ہے کہ پہلے نمبر تے چلسو اساں اپنے بزرگاں کو جڑے بزرگ ساڑے آخری آرام گاہ دین اتھاں چل دے ہیں آخری آرام گاہ بھی تاکو ڈکھینے ساڑا خبصورت جی ہاں تے بھئی خبصورت جی بیٹ سوری خبصورت جی ہاں محول اے ہو سی

خوبصورت جے سرائیکی ویلاگ دے خوبصورت جے سبز ا گرین گرین ماحول پروٹوکول نال ویور۔ خوبصورت جے جگہ دے ویور اگاں آ گئے سے ویلاگ بنڑاون اے او جگہ اے کہ جتھاں ساڈی زندگی دا اینڈ آ ویندا راندھے محل کوٹھیاں بنگلے ہر چیز چھوڑ کے ساڈا زندگی دا اصول اینڈ اتھاں اے اتھاں یار آئے کرو زندگی کوں بڑا سکون ملدے اج اساں اپنڑے ویلاگ اچ اے جگہ پاتی اے زندگی اچ پہلی دفعہ اساں آخری آرام گاہ قبر گستان یعنی کہ اساڈے سرائیکی دا لفظ ہے قبر گستان اتھاں سب اپنے پیاریاں کول آئے ودن اساں آپ وی اپنے پیاریاں کول گئے ہاسے ماشاءاللہ ولاگ وی بنڑایا اور دنیا کوں آکھا ہے کہ یار اتھاں آئے کرو اس جگہ تے بڑا سکون ہے امن ہے دل دا خوف ختم تھی ویسی آسودہ باقی رہو نال نال محبت کیتی کرو سنگت آ گئے اسے خوبصورت جے ٹاپک دی طرف اساں ماشاءاللہ قبر گستان تو تھی کے آئے اپنے پیاریاں تو تے ولا اساں اتھاں آ گئے سے اپنے کیبن تے سلیم کھوکھے آلا ولا موجود جگہ تے آ گیا ہئی خوبصورت جے ٹھنڈے پانی دی مٹھے پانی دی لئی ہئی سبیل چھوٹے چھوٹے بچے دوست احباب بھائی روڈز مسافر لنگھن ٹپن آلے ساریں کوں خوبصورت جیہا پلایا ہئی ٹھنڈا پانی تے مزید تساں وی جئیں یار دوست احباب ٹھنڈا پانی پیون لیں تے ساریں کول جی بسم اللہ سبیل دا پانی ہے۔ تے باقی خوبصورت جے سبیل لئی ہے تے باقی ڈیکھسو تساں نال نال ولاگ ولاگ تو امید ہے کہ آج سڑا پسند آسی کیونکہ آج والا ولاگ اساں بڑی محنت نال اور اسٹینڈ وی آئی پی بنایا خوبصورت جی ہاں ایک جگہ اساں اس تے گئے سے کہ جتھاں کن دنیا کو سکون تے زندگی دی آخرت ختم تھی ویندی رہندی ہے چھوٹے چھوٹے بچے تے خوبصورت جے ولاگ دے وچ اساں آج پیرے جے ولاگ بنائے اور وی آئی پی روب زالہ پانی بنایا ہے ہر مسلمان دوست آبا مسافر لنگن ٹپن والے کو پلائے اس خوشی دے نال نال ساڈے بھرا کوں دعا کریسو ساڈے بھرا واسطے کہ ساڈی سبیل لائی ہوئی اللہ پاک ساڈی قبول تے مقبول کرے تے قبول تھی ونجے ساڈی سبیل اللہ پاک دے حکم نال لوگ بال چھوٹے چھوٹے بال اپنے بوتلاں وی گھر بھرا کے لے گئن اے بھرا تہاڈا سامنے سلیم کھوکھے آلا اے خوبصورت جیہا ولاگ بناون آلا۔ تے سبیل دا ہک ٹپ مک گیا ہئی تے ماشاء اللہ عوام ساڈے کول ڈھیر تھی گئی ساں بھلا بیا ٹپ ہی بنا لیا ہئی پانی دا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور مٹھا اور دل بہار خوبصورت جیاں تے عوام ڈیدے پے وے رش ماشاء اللہ ڈھیر سارا لگ گیا ہئی خوبصورت جیاں لگ گیا ہئی رش تے اساں پانی چلیندے رہ گئے ساں جتنی وی توفیق اللہ پاک نے ساکوں ڈتی اساں سبیل چلائی ہے اللہ پاک ساڈی قبول کرے اے دوبارہ ٹپ پانی دا بن گیا ہئی تے ماشاء اللہ عوام ول ودھن کار تھی گئی ول اساں پانی دا ڈوجھا ٹپ لازمین سمجھا ہئی بناونا۔

ویلکم ٹو بیک ویور برا توڑا آ گئے واپسی خوبصورت جے خوبصورت جے گرین گرین ماحول تے بڑے پیارے پیارے نال ویور امید کرے تو کو آج دا ویلاگ سڑا پسند آیا اسی خوبصورت ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ایک تو گرمی دی شدت بہت زیادہ آئی اور ماشاءاللہ آج اسا اپنا ویلاگ بھی بڑا پیارا اور خوبصورت جے بنائے امید کرے تو کو سڑا آج دا ویلاگ سبیل چلاون دا اور قبرگستان گئے ہیں کہ اتھاں وی آئے گئے کرو کیونکہ اساں وی اتھاں آوݨا ہے اج اساں مٹی دے اتے ہیں کل مٹی دے تلے ہوسوں باقی خوبصورت جیہا ولاگ ہے اتھاں آکے اساں اینڈ کیتے ولاگ دا خوبصورت جیہا گرین گرین پروٹوکول دے نال تے میں آدھا کہ سجن بیلی تندرست فٹ فاٹ رہویں کوئی غلطی کوتاہی معذرت خوبصورت جیہا ولاگ ویلیج لائف دے پیارے پیارے سلیم کھوکھے والے کو ݙیسو اجازتاں تے سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑے سو آج دا تو کو نیو اپڈیٹ نال تے خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے بلاگ ایویں دکھیں دے راسو تے کوئی غلطی کو تائی تھئی ہوئے تے اساں اسے معذرت خواں خوبصورت جے گرین گرین تے پیارے پیارے نظارے ویلیج لائف دے پیارے پیارے تے زندگی بخیر ملسو نیکسٹ ویلاگ نال سریکی آواز پیاری آواز میٹھی تے ڈیسو خوبصورت جے ولاگ نال اجازت ہاں ویلیج لائف دے پیارے پیارے ولاگ ایویں ہی تہاکوں ڈکھے سناں دے اور گھنسو اجازت ہاں کوئی غلطی کوتاہی دی معذرت سپیشل پرسن کوں ڈیسو اجازت ہاں اور اللہ حافظ۔